Terjime size has ýakynmy ýa öz goşgy döredijiligiňiz ýakynmy? E, goşga ýaşlaryň işi esasan. Ýöne nimede bolýar ol. Ondan soňky döwür esasan men terjime etdim. Hmm. Onu ikisem öz nememden, aňymdan, kalbymdan nimeden öňýän zat, ana haýsy. Bije baş etjemden bak, ýöne goşgularymda has gowy görýär. Azaja bolmaly. Başga biriniň duýýan zadyny edil özüň duýýan ýalyrak edip terjime etmek gowumy? Başardýamy her kim her kime? Ýa ýok şu iň meselede şonda-da ýazyjyň terjimäň bir neme tarapy bar sen öz okap düşünen zadyňy däl-de ýazyjyň göz öňüne tutýan zadyny kitaba geçirmeli. Ýa-da men bir kitaby okaýan özüm şoňa düşünýän bir ýyl edip. Onda ýaňçy başga zady gözlemekden bolmagy mümkin. Diýýän sen şu zady ýalňyşýaňda, ters-tersine diýýän. Diýmek, ýazyja nämäni gözlemekden bolsa, nämäni aýtjak bolan bolsa, şony terjime etmeli. Şu wagtky ýaşlar şoňa düşünýärmi? Düşünýän terjimeçiler barmy? Maksatdan başga. E bar, o, o, o, Hudaýa şükür. Şu Hunyýaz inem ýaňy Ahmediň terjimesini Ibn Battuta etdiripdi. Ýöne şu Battutany başda Bir üç sany ýaşuly terjimeçä berip gördük. Ibn Batutaň bir galyň kitaby bar. Syýahatnama diýip. Ony indi dünýä edebiýatyny işlänmiz, neme edemizde birnäçe terjimeçä berip iň gowusyny saýlap alýarys. Şonda Ahmet ýaşdy-da şu wagt bereli, mundan bir ýedi, sekiz ýyl öň ýalňyşmaýsam. Iň gowy eden terjimeçi Ahmet boldy. Özem haýran galan men türkmençeden gowy ekeni. Şu wagt ýaşlaryň arasynda edebi diliň, çeper dilini bilýän kyn-da. Ýöne Ahmet şol gaty gowy bolýar, özi ýok.

Nazarulla Pahyr talyp kar, Eý, türkmenski muzka diýip bir gaty gowy kitap bar-ow, şonam okaň diýip. Oňa türkmençe ýok diýdi. Şonda kalbymda galdy, soň orçasyny okap gördüm-de, Maksat Berdi-ä erbet bolmaz aslynda. Ýa neme, bir gezek bir ylymlaryň doktoryndan soradym, ylymlaryň doktory, haýran galaýma. Marko Polo Türkmenistana geldimi diýip soradym. Olam geldi, nirden geldi, men bilemokdym o wagt, Marko Polony degdi gaçdyra okadymy. Ony Balkan welaýatynyň içinden geçdi diýip. Ondan indi biziň elimizde internet bar-a gowy ýaňky peýdalanmalydyga. Internetden orsçasyny tapdyk, fransuzçasyny tapdyk, italýançasyny, türkçesini tapdyk. Ony okap çykdym oglum, Türkmenistanyň çägine gelmändir araby markasy olar. Türkmenistanyň çägine gel. Onuň Türkmenistan hakynda, indi bu bölümi Türkmenistan hakynda diýen özem dört setirjik, olam Türkiýe hakynda gürledýärler. Öň baryp Sewasdan tä Kaspy deňzine çenli Türkmenistan diýilýär diýip berýär. Ondan, ondan çara bar, çary gelinmäge tabşyrdyk. Özüm, özümem edýän, indi maksatdan habary bardyr. Türkçeden dur, orsçadan dur, iňlisçeden dur. Açyk başym çykýar. Deňeşdirirek, biri bilen deňeşdirip. Ondan şeýdip, şolaňkydan kem bolmaz nolany, bizden mysal üçin, ýüz, ýüz ýyldan soň geljekler hem elli ýyl. Maksadymyz şo bolsun, ony başaranymyz bolar. Ýöne bizden soň şuňa el degirmez ýaly etjek ol indi. Maksat diýýärdik-dä şony. Ondan başaranymyzy edýäris. Men biziň hem tejribämiz hem zehinimiz hem çäkli. Ýöne dünýä edebiýatynda işdämizde terjimede ýaňky ýaly maksat goýduk. Onuň ýaňky Çary aga seň diýenleriňiň köpüsini terjime edendir. Çünki o terjimeň teoriýasy bilen bagly zatlar. Şunda onuň reklamasy etmedimi ýa-da şonuň kady çykýandygy bir az gowşadýandygy ýaşlar arasynda gaty bir meşhur däldir diýjek bolýandyr.

Ine maksadym şonda kän maksadym indi ýüzi gözýär kän okan oglanda. Şo öz gowy gören zatlaryňy berýär diýen maksat. Onda şoňam bir sahypa düşüläýjek uruz edilýän zatlary goýberýär. Tamam soraglaň. Terjimeçilikde esas eýerýän ýörelgelerini aýdyň. Ýaňam aýtdym şol Biz azy nemäni ýaňja näme diýjek bolan ruhuny bermeli ýa jiň bermek isleýän zadyny bermeli. Bir gezek uly şahyrlarymyň biri bilen gaty jedele gitdi oň adyny aýdyp durmaýyn. Häzirem aramyzda ýok welin. Ol terjime edýär öz düşünýän zadyny terjime edýär. Sebäbi men şu gaty gowy düşünýän adamyň edýär. Ol hem dogrudyr. Ýöne meň ýörelgäm şol öz düşünýän zadyňy berme diýýär. Şu ýazyjyň ber islän zadyny ber diýýär. Ony bir gezek okaňda, iki gezek okaňda bilip bolanaga, ýa beýleki halkda nädip alyp, ony hem indi bizde mümkinçilik bar-a, şoň bilen deňeşdirmeli. Ine, öňümizde orsçasy bar, türkçesi bar, ora hemme kişi bilýär, orsça, türkçäni. Onda gaty az ekeni, ýaşlar hem indi, Hudaýa şükür, gotow, hemme zat iňlisçe diýenleri bilýär. Sen şu mümkinçilikden peýdalanyp, şolar nädip edipdir? Ana, şony deňeşdirseň gowy bolýar-da. Il nädip edipdir? Onuň diýýär ýaly maksat özbegiňkiden gazanyňkydan azerbaýjançy şolaryň hemmesiniň dünýä edebiýaty bar kim jahan edebiýaty diýýär kim azerbaýjanda dünýä şolaryňkydan birem dizaýnam kem bolmasyn onuň nemesem mazmunam kem bolmasyn diýip neme edýärdik-de onuň ýaňky düşünýän zadyňy däl-de ýazjyň diýjek bolýan ýazjyň ruhuny tapmaly wakanyň şu mysal üçin yşkmy ýa bolmasa başga bir don kuwatmy şo döwrüň ruhuny bermeli. Onuň ýöne biri aýt, Don Kodam erbet bermedik gaýta türkçesi orsçasyndan hem gowy. Ol loh-loh edip gülüp oturmaly Don Koda. Orsça-da okap bilýär ol. Türkçe-de okap bilýär ol. Türkçe-de gyzyk bilýär. Ony biziňki näledim biziňki türkmençeden az agyrrak bolup dur. Görýäňmi deňeşdirýän adam gowy bilýär-de. Şonuň üçin kitabyň diňe özüni okamaga ýeterlik. Näme kitap hakda ýazylan zatlaram okamaly. Şeýle töwerekden öwrenseň näçe neme odan şonça. Onuň ýazyjyň öz nimesi bar, mysal üçin, o ýazyş manýerasy diýerin, näme usuly. Käbirini Atajan Taganyň terjimesi gowy bolýar, käbirini Kömek agaň bir hili şadyýan, bir hili açygrak, swietli dünýesi bar, Kömek Kulyýewiň. Ana, ol terjimesi gowy. Çünki sen näçe stranyň gaşyny tutup ýören adam, çytyp ýören adam bolsaň, hemişe-de ýüzüňem agyr bolsa, onda gülküli zady kyn näme etmek, öz dünýäň bolmasa. Ony şo, şo zatda diňe ýa-da öz bilimiň, bilim bilen baglanyp, tebigatyň, ýasawyň bilen hem bagly, ruhuň bilen hem bagly. Hmm. Terjime. Özüm Daňat Terberdiýew gowy terjimeçimiz bardy bendi. Kowusnamany terjime etdi. Şolaý zatlar gaty kän terjime etmedi. Türkmen edebiýaty öndäp. Näme däre, ýaş edebiýat, häzirki zaman edebiýaty hakynda. Ol dünýä dibäti gaty ullakan okeanda çaýkanyp ýatan. Şony kän terjime etmelirok. Sebäbi kän zatdan birini habarsyz ýaňky o neme edebi usullar diýdik, onuň akymlar diýdik gelip, hiç zatdan habarymyz ýok ýaly bolsa gerek. Özem onam ýaşa ýeterýär etmeli. Okuw mekdep ýaşyny şoňa siňdirmeseň soň giç bolýar bir ýaşdan geçensoň. Indi geljek uly bir ýazyjy çykýar diýeliň-de, aýdar bir ýazyjy çykjak bolsa şony näçe ýaşka şol zatlardan habarly boldugy üçin şoň aňy, nemesi, dünýe urugy formirlenende eýýäm taýyn bolýar. Şonuň üçin dünýä edebiýatyny köp terjime etmeli. Ol neme-de gaty gowy eserdi. Nobeleden Naýyp Mahfuzmy? Birden näşe bolupdy. Ana şo dagy gaty gowy eser. Şonuň ýaly biziň bilmeýän Gaty kän barylmadyk ýerde eşidilmedik gep bar diýýärä, edebiýat atly žurnalda. Dünýäni gaty gowy tanamaly. Özüň näme etjek bolsaň, ýyly bilýäň, onnoň näme edýäň? Hä, men dünýäň niresinde durkam diýip. Ine, özüm mekdep mugallym bolansoň pikir edýän-de, tutuş ýigriminji asyrda türkmenler halkara derejesinde kim ýaly jyny çykardyk diýip, özüm pikir edýän-de, öz ýanymda. Tutuş dünýä ykrar edýär. Ony çykardyk bolsak, nämäň esasynda çykardyk ýa nämäň esasynda çykmady? Ony şu global meseleler, türk bir milli derejede meseleler. Ony şu şu an agzaýanymda, men häzir köp gowy zatlar edilýär, edebiýatda zatda mümkinçilikler, maddi internet bar, başga. Hormatly prezidentimiz, Gahryman Arkadagymyz bu mümkinçilikleri döredýär ýaşlara, haýdar bermeli.

Gürrüňsi gerek bolmaz. Şoň many bir zat bolsa kim bolmaly. Indi biz şo nemede indi ýöne edil magtanyp oturan ýalam bolýaň ýa ony aýtmasaňam neme edibem bolanok şu dünýä debäpinde nemäni döredemizde de şony ýaly maksat bilen döretde maksat şeýdibem bu ýerde aýda bir gezek geçýär diýip. Bilemok häzir şo dowam edýänmi edenokmy. Indi galdy. Ony ýene bir gowy zady neme etdik ýaňky Öň her sentýabrda kitap sergisi bolýardy. Olam gaty gowy zatdy. Hawa, gaty gowy zatdy, şony dowam etme, nesip bolsa dowam ederler. Biraz pandemiýa zatlary şondan neme etdim ka ýene. Oşunda daşyndan gelýärdi, belaruslar bilen or zaministrler adam gelýär, bir dostumyz bardy. Interwýum aljak bolýar. Onuň özbekler bilen, gazaklar bilen şunda gürleşýän bolup Geliň-ow, siz, siziň zatlaryňy terjime edeli diýerdiler. Ýöne türkmençä düşünýäm ýok, şonuň üçin rusça düşüniň, ýa rusça terjime ediň, iňlisçe bizem öz dilimize terjime edeliň diýerdiler. Ondan bulam heme gowy ideýa, üstesine-de biziň ýaşlarymyzyň arasyndan türkmençeden beýleki dilleri terjime edýän spesialist ýetişdirmäni-de gowy bakyplar, şeýdilemi? Olam näme, dünýä debäsinde bardy. Şonam bir başladyk, bilemok häzir nähili. Pribaltika döwletleriniň üçüsinde-de SSR döwrem bardyk başda.

Agrijan gel gowna hekaýalar zatda neme ýöne gelen adamlar näme ol neme deriz. Bizä size geleli bir näçe ýaşamaly bolsa neme deriz ýaşadyň bizem sizem bize baryň. On tomlugyny Agrijan edebersin on tomluk türkmen edersin on tomlugyny. Ýöne olam näme. Nesip etse bolar-da ýuwaş-ýuwaş. Ýöne indi terjime eden gürrüň edende köp etmeli diýýäniň sebäbi, ýaňky ýene bir gezek nygtap aýdasym gelýär, şu wagt ýaşlar otyrlar, öz şahyrlarymyz türkmençe ýeňil bilýäs-de, onuň ur çäkli. Welin, şu terjime goşgy bilen gyzyklanýanlar terjimäni dünýäň ýagdaýyny gowy bilmeli. Hem proza ýazjaklar dünýäň nemesini gaty gowy bilmeli. Dünýäni bilmeseň, ýaňa çygryň çäklidiräk boljak. Ýeňişi tersine edip elimizde nähili maslahat berseler şonda? Näme bolar? Hä. Seret neme terjimede bar belli bir nemeler kriterler bar. Birä öz ene diliň bar. Birinji nobatda gaty gowy bilmeli. Şol kän bilenokda. Ine şonuň üçin çeper ýazar kän okamaly, märeke söýer adam bolmaly. Köpçülik märeke söýer. Onuň biziň ýaňky iň gowy sözlerimiz ejelerimiziň, garry enelerimiziň. Birneme çaýyny demläp bermeli, şolaň gürrüňini diňläp etmeli. Olar-aý yzagaly adamlar, könelikden wagt geçen adamlar hasap etmeli däl. Olar hazyna duran ýaşulylarymyz, enelerimiz. Onnoňam iň gowy sözlemimiz otuzynjy, kyrkynjy, ellinji, altmyşynjy, ýetmişinji ýyllarda çykan kitaplary aşak eliň gany bilen okamaly. Meň öz edýän zadymy. Onuň türkmen sözi, türkmen sözi welin şol bilmedigim aşagyny çyzýanyny gapdalyndan sorag goýýan ýa neme bir tapyp bilmedik. Şeýdip kem-kemdenem baýlaşdyrmaly. Birden lok-guna galjak ýeriň ýa kem. Ol ýyllar gerek kän irginsiz zähmet gerek. Ikin neme dil dil öwrenmekde. Onuň Osman aga Osman Ödäýew. Şolam iş edinip Osman aga eserlerini seretseňiz dili üýtgeşikdir. Köne köne sözler. Şolam köne neme kitaplary köp okýardy. Ýigriminji ýyllaryň otuzynjy kyrkynjy ýyllarda çykan kitaplarda. Ondan şony bir bloknoty bardy ýalňyşmamasam. Soň Gülsürman şonuň eserlerini neme edýärdi? Salýardy. Ol özi ilk-ä gowy öwrenýär, ondan soň şu eserlerini ýörite salýardy. Ondan ikinji bir nemäňem eser saýlaňda özüň nämäni gowy görýäň? Şony etmeseň ýalňyşýaň. Öz gowy görmeýän zadyňy gowy terjime edip bilmeýäň. Onda iň ondan hem beter haýsy dilde sen haýsy jenet haýsy dile ýörite öýdýäň? Hä. Onda şu dilleri mysal üçin men iň köp gözelen zadym haýsy dilden terjime etsem men gowy bilemok şony. Bilýän ýöne özüm kanagat ýeter şu aňyrky dili gaty gowy bilmedim. Oňam ýa kitap dilem bolma janly gepleşik aýdan ownujak diňe gyzgyrgançyklar bar bir nýuansyklar diliň. Şoňa çenli bilmeliler. Çygyp sesini öňüne oýdan setmeliler. Onuň da türkmendigini aç, söz baýlygyny tanap aç. Ine Bäş mata diýip gowy terjimeçi bar. Welin bir gezek Şolohowyň bir eserini terjime edende Ata degişli atyň bir bir şaýyna degse bir söz bilmändir diýip bize gürrüň edýärler. Bizem dilden birini eşitdim. Onuň özi Aşgabatda ýaşaýar, Aşgabat Garagum žurnalyna işleýän eken, terjimeçi bolup. Welin, maşyny bilen gidip Gökdepä, Gökdepäňem o at saklanýan bir obasyna baryp, onuň seýisiň ýanyna baryp, onuň tutup, indi şu zada näme diýilýär diýip sorapdyr. Ol-a türkmençe pylan zat diýip, hä, boldy diýip, göni gaýdypdyr diýýär. Ýekeje söz üçin Gökdepä gidip gelýär. Onnoň, indi şu wagt häzir neme, o Bäşim atany terjimeçileň piri diýseňem boljak, tä. Hakyky janly terjime Bäşim ata dagydan başlanýar da, el, ol ellinji ýyllarda zat. Ana şol ýaly zatlar gerek. Üç sany zat aýtdyk dämi? Birä öz ruhuňa ýakyn eser, birem öz diliňi bilmeli, birem aňňatly dil. Aňňatly dil, dil bilmegem, öz diliňi bilmegem diňe dil bilmek däl-de, medeniýetiňi bilmeli. Öz halkyňam tanýaň üstesine. Öz halkyň ruhuny tanaýaň. Ýa şu halk näýe laýyk ol? Ylymly halkmy, şahyrana halkmy? Buram terjimede neme bar-da, mysal üçin, şywa sözleri bar, ýa wulgarizmler, warwarizmler, argotizmler bar-da, mysal üçin, biziň dilimizde bar, znaçit, olaňam dilinde bar-da, onam şony biz terjime edemizde, şuň ýaly ýagdaýda kynçylyk döräp bilýär. Hawa, nemede bir Mehmet Guran bir mysal aýdyp berdi-de, Ruhaliýew diýip bir şahyr bardy, bilýäňizmi? Mehmet Gurany görüň. Onda men türkmençe gowy bilýän Ruh Aliýew özi türkmen şahyry Azerbaýjanda milleti Azerbaýjan mu? Türkmençäni gowy bilýän nädin Ruh Aliýew ýok gowy bilýän. Onda aslaýlamak näme diýipdir de biri. Aslaýlamak. Ha? Gowy şu Antoda da aňartma ulut näme ýatýarda? Aslaýlamak ony as taýlamak we başga manysam bar. Her bir dilde de şony ýalakyny idiomalar zatdyr. Atykenle. Ana şony bilmeseň, ana gülkünç ýagdaýa düşürýär däli terjime.

Ýani şu üç sany zady gowy berjaý etseň onda özüni berýärle. Onda soňra özüňe-de biraz ynam artyp başlaýar. Hiç kime üýtgeşde dünýäde üýtgeşen adam ýok. Hemme zehiniň aňyrsynda-da zähmet ýatyr. Puşkiniň hem çekäýen zähmetini görseň, a şunça işlesemem men hem Puşkin bolardym diýdirýär diýerler Puşkine beýetler. Puşkin ýaly işlän bolsam men hem Puşkin bolardym, şu Puşkinçe azap çeken bolsam. Gurban Nazaryň hem nebesini beledi adamlary bar ol.

Sara ätiýem ýaşy köne döwürden galan. Bolsun arasynda. Şol yşky terjime edeňizde sizde iň şta şu bölüme ýaman kyn boldy diýen ýeriňiz barmy? Birem şu bölümi ýaman gowy boldy diýen ýeriňiz. Owala hemmesem bar. Ikisem bar-da ýöne aňsat zat ýok. Onuň Şo ýoldaşymyzyň irden gelýändi. Sagat ýediň ýarymda mundan dokuzda-da işgärler gelýär. Şoňa çenli haýdaýardym. Ondan soň hem aptekaň hem işgärler gaýdýar welin, onuň ýene dokuzana çenli oturýan ýoldaş bolsa. Ondan şonda-da peýdaly geçirmeli wagtyňy. Her bir zat. Ondan şonda ömrüň hümmetlenýär. Ondan şonda peýdaly geçirmek üçin ýaňky ýaly zatlar ýapyşýar. Ýerden terjime etsem öýlän ondan gözden geçirýän kän zat taşlap gidendim sözleri zatlar kädim ýalňyş terjime edem. Ondan uçaýda adyny tanjyr nemede diýip bir oglan bar türkçeden gowy. Ýaňky. Akypmi? Akay. Ýeri Akay. Ondan soňra da haýyş etdim ýaňky tutup okarna diýip. Hmm. Ondan her harpyny, her sözüni soňdan tutup, ola türkçeden tutýar. Menem türkmen sözüni okaýan. Ondan elet içinde ýalňyşyklaram edýän. Garaz okyja ýetende şu ýalňyşsyz, galdyryp goşulmasyz onam ýazyň diýjek bolýan zadyny bermeli-le, şony nime etjek bolup çynym bilen. Ýöne entägem gyssag edilen ýerleri bar. Mysal üçin mümkinçilik bolsa, üç-dört aýam wagt berseler, şony kitap etjek, şuny gowja seredip ber diýseler, kän düzeltmeli ýerleri bardy. Žurnaly ýetişdirjek bolan maýlalyýady. Dek öne ne okyjylar diýýär gowy bolupdyr gowy bolupdyr meň öz göwnüme şol çig çaltrak ýerler bardy. Şo näme ol seň öz kuhnýaň öz diýmän däki mesele okyja ýeten a ol welin. Şoň täze ýagyndan ädip gelýän. Şunuň bilen ters manyly ýa-da şu yşk romanynyň türkmen okyjylaryna ýaşlaryna näýip. Ine bir gezek işläp otyrdym welin şuny ýaly şu yşk romanyny getirdiler-de. Getirdiler daşynda yşk yşk diýip bar türkmençe. Özüm edip şony ýaly etdirdim. Talyp oglan getirip şony goljap berdim. Gördüm türkçemkä eýsem türkmençe eken. Ony adamlara ýaramadyk bolsa etmezdi. Özüm meniň habarymam ýok şony. Onuň bir gezek Daşoguzdan bir ýaşly adam geldi. Bilemok, mollum, edebiyat mollumy. Geldim oň Obat ýoldaşy oturdym. Aý, bu žurnalyň gowy çykýar zat, şeýle şeýle diýip, onuň edadan hem şeýle nime nime etdi. Ýöne siz terjime etdiňizmi diýip, Ona diýdim, menem aý ho-wo bir etdim zady bir häzir käýär, gowy däl diýer zat diýsem, Hym-m diýip oturypdyr. Soň gaty minnetdar bolam çykyp gitdi ol, Beh, dogrudan hem men gowy zat edýän öýdýän diýip. Diýmek şol Daşoguz ýaly ýerden bir iş çykyp gelenlerde ýörite redaksiýa sowuldyrýan bolsa näme diýseňem. Meniň soragym täsir şol.

Ol hem şol adamlaryň ruhuna türkmen edebiýatynda şolar ýaly derejede aralaşyp bilen ýekeje ýaz şahyrym ýok, ýekeje eserim ýok. Gowy aralaşypdyr, gowy näme edipdir Tebiş Japarow. Ol gürrüňsiz ol, gürrüňsiz.

Nemäň Ellaň hereketi bar-da şo taýda. Oňaýlaýaňam şoň edýän hereketi. Ellaň başga näme bilenini halamok. Adam şuny aýtsa. Ýöne umuman zanny ol indi ony gowy gowy gidýär-de ondan. Ösýän ruhda, Etrapda ruh hakynda gidýär. Ýerde ösýän ruh. Onuň olam ösjek bolsaňam bar, kim näme etjek bolsa hökman bu dürdir ýerlerden geçmeli olar. Mysal üçin sizem men ýaş çykja, çaga çykja gaýtýaňda, hökman durmuşyň bu dürdir ýerlerinden, ot ýazyndan, suwundan, sowugyndan içinden geçmän şu bolanokdyr. Durmuşyň ol ýazylmadyk kanuny. Ellaňam ykbalyny şonuň ýaly ykbal diýip bilýän men. Hyt gaçma. Ýöne şu eseriň gurluşam gowy birhili. Iki döwri deňeşdirip gidýär. Iki, iki sany ol bir Hudaýa bolan yşky, biram adamyň bir-birine bolan yşky deňeş. Şoň özem bir hiljek edebiýatda gowy täzelikde alyp eliňe bir alty tomdan ybarat roman alyp. Hawa. Şondan tapawutlykda. Şolam ýaşlaň köpüsini edebiýata çekdimikä diýýän. Hawa. Indi ýaňky şol birine sorag berdim, diňe eseriň özüni okan boldum terjime çekip. Şu Şems Tebriz hakynda ýörite monografiýa okap çykdym. Şems Şems de biraz ýakyn. Ondan ýene-de Rad Fiş diýip bir rus ýazyjysy bar, Jelaleddin Rumyň biografiki romany bar. Ony man şo kitaby terjime etmäkä maňa nätanyş tema däldi. Neme? Jelal Urum. Ondan şo romany terjime etmäkä Mesnewi iki kitabyny terjime etmeli boldum. Şonuň üçin Jelaleddin Rumyň obrazy, şoň ýaşan durmuş hakyndaky pikirlerim öňden hem bar. Olam maňa gowy kömek etdi. Rady Fişiňem nemersini Garajaýew, näme Garajaýew terjime edipdi? Ol neme türkmençeden bar diýen kitap bolup çykanda göremok, orsça okadym men ony bir iki gezek. Rady Fişiň Jelaleddin Rumy diýip biografik romany. Onuň daşynda birnäçe monografiýalar, şo döwür hakynda taryh bilen tanyş boldum. Şoň döwür hakynda taryhy eserleri okap çykdym, ylmy eserleri. Şonuň ýaly. Özüňizi juda täsin baplar ekeniňiz. Hä? Täsinem, medenisem uly eken aýratyn. Oýe, näme, romanyň ýalysam biziň nemämizde, edebiýatymyzda on ýaly usulda ýazan ýok öýdýän, ýadyma düşmeýän indi. Yşkyň neme ýazyş formasam täzeçeräk-de. Biziň ýazyjylarymyzyň hiç kimde ýok. Aslynda bir ýyl nemäň, Edip Şapagyň özi, Bir näçe sany dili bilýär özem ýewropa aňly adam bar. Gyrt balyk görersiň mundaý şoň neme biografiýasy Elif Şapagyň fransuz, iňlis onnoň neme özem ýewropa dilinde adam ol. Romanyň formasy ýöne günbatar üçin täzeden öň mastermag ýaly. Biziň üçin ýa-da. Ýok ol biz biz üçin neme dünýede ýaman kän ýa dünýe gaty gadymy hem köp dürli. Biz nemedik? Biziň şu wagt poeziýamyzda-da, mysal üçin, Gurbannazar zady indi men özüm analiz edip göremok welin, Gurbannazar orsçudan terjime etseň beýle gaty neme saýlananok diýýärler. Bu türkmen üçin uly täzelik. Diýmek, bu derejämizi galdyrmalydygy. Näme üçin bizde uly täzelik, orslar ýa bolmasa ýaponlar üçin, nemisler üçin täzelik bolanok diýen meseläni goýmalylar. Diýmek biz olar gowy bilen zat. Şeýlemi? Ol derejeli. Diliň özüni bilen ýetirip däl. Medeniýetinem bilmeli. Gaty şiwe zat diýdiňä. Ol taraplarym bar.